Earth Garden għalija personali huwa għal qalbi ħafna. L-idea tal-festival nibdet wara li tribali kienu taw kunċert ħaġar qim fit-2006. Inzerta attenda Desmond Vella li sfortunatament wara li bnejna l-Festifil ħalliena u kien Desmond li ra dik ix-xena tiġri quddiemu u kien għalhekk li tħajjar li nagħmluha fuq skala nazzjonali. Earth Garden, wieħed mill-akbar Festivals ta' Malta għall-Mużika Alternattiva jirritorna fil-bidu ta' Ġunju, Malt'Arti jagħti ħarsa lejn x'se jkun qed joffri l-festival din is-sena. L-edizzjoni ta' dis-sena Earth Garden huwa previst li jkun l-akbar wet li kellna. Ehm, għanna erba' stages prinċipali fejn għandna ħafna artisti minn barra minn Malta, ħafna minnhom għadu konna kważi 200 ruħ li ġejjin minn barra minn Malta, mixtutna. U ovvjament għanna il-krem dal-krem ta' Malta u koll. U għall-ewwel darba disan u koll għanna skate park, għazzaza, naħseb ħassibu xi ħaġa għal kulħadd. U naħseb l-iktar ħaġa li hija favorita għalina li bdiet mill-bidu tal-Red Garden huwa il-market, jiġifieri għandek kważi jekk mhux mhux iktar minn 50 stall differenti fejn tista' ssib u tixtra affarijiet li ma ssibhom forsi imkien iktar u wkoll il-camping il-camping tagħna. Issa introduċejna il-glamping li huwa għal min ma jafx x'inhu glamping huwa camping li wara 15 sena esperjenza derna li stajna nagħmluha din. Huwa eh, luxury camping, jiġifieri tinet tkun tinda kbira, istib kollox less, ikollok il-mejda, tapit, you name it. Ehm, li kellna feedback vera sabiħ fuq ukoll. Is-sena l-oħra ċelebrajna il-15 sena anniversarju u wara sentej ta' Covid. Tistgħu timmaġinaw ix-xewqa tan-nies u kellna ovvjament rekord rekord kbir. U bħala ringrazzjament Wara 15-il sena għamilnieh b'xejn u kien kien record breaking sena oħra para 15. Din allura dis sena hija il-16 sena anniversarju tagħna. Tajjeb ngħidu wkoll li min jiġi Garden jinduna kemm ikun hawn barranin, jiġifieri aktar minn 50% minn kull pajjiż. Ehm, dik tagħmlu tagħmlu rik bħala festival, għandek kulturi differenti, u anke Tinduna huma nies li jmorru festivals normali kif jilbsu, jiġu preparati, ehm, u naħseb dik ħaġa sabiħa. U tagħmlu Earth Garden uniku u dejjem kiber tul iż-żminijiet b'dal-mod. Peress li għanna diversi areas differenti, ħajkonna diversi ġeneri ta' mużika. Fuq root stage jispikka ħafna il-world music, fejn anke t-tribali jaqgħu taħt dik il-kappa. Għandek ukoll ir-reggae, għandek il-funk, għandek il-blues, għandek il-hip hop ukoll u għandek id-dub. So daw kollha jispikkaw fuq ir-root stage. Mbagħad għandna erja oħrajn bħal Electronic Sphere u Strawberry Fields fej il-ġenru tal-mużika jkun iktar fej jidħol dance music, psychedelic music, house music, U mbagħad ovvjament il-parti tal-jamming session, il-music playground, hija open according il-feel li jkun għaddej dak il-ħin. Festival ħajsir fuq tliet ijiem, il-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd, it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa ta' Ġunju, 2, 3, 4 June. Il-ħinijiet li jiftħu huma differenti, il-Ġimgħa niftħu mill-ħamsa l-hemm, mentri s-Sibt u l-Ħadd niftħu mis-sagħtejn 'il quddiem. Ikun hemm attivitajiet kontinwi, pereżempju mis-sagħtejn 'l hemm jibdew l-acoustic sessions taħt l-Enchanted Forest. Ikun hawn attivitajiet għat-tfal ukoll għax aħna jattendu ħafna familji bit-tfal allura għandna l-Fun Park apposta għat-tfal. So, min irid iktar informazzjoni jista' jsibha minn fuq Facebook, Earth Garden Festival, jew inkella l-website li għandek id-dettal il-programm mill-bidu sal-aħħar fuq earthgarden.com.mt. U hemmhekk isibu l-informazzjoni kollha li hemm bżonn.